Навруз куттук буолсун, сааскы Навруз бырааһынньыгынан ити истиҥ эҕэрдэ биһиги Алматыттан Талдыгарга диэн куоракка үс чаас массыынанай айаннаан тиийэммит Навруһу хайдах бэлиэтииллэрин көрдөрөр диэн былааннаах эбит. Ол эрэн, айылҕабыт барахсан бэйэтэ барытын уларытан уонна хайдах буолуохтааҕын көрдөрдө, улахан ардах түспүтэ бу күннэргэ. Ол да буоллар бу Талдыкаргаан диэн куорат туһунан эһиэхэ кылгас видео уһулан бэлэмнээтим. Быйылгыттан Казахстаҥҥа уларыы киирдэ. Аны Наурызы он күн бэлиэтииллэр уонна хас биирдии күн бэйэтэ араас анал күннээх таҥас күнэ, күрэх күнэ, аа илиэҥ уһуктар аһылык күнэ диэн. Былырыын Алматыга Наурыһы биһис оччо сэргээбэтэхпит, чуҥкуйбуппут уонна эппиттэрин курдук улахан куораттан тэйиччи бардаххына дьэдьиннээх Наурас бырааһынньыгын көрүөххүт диэн буолбута. Ол иһин биһи быйыл аа бу Талдыкарагаан диэн куораты талбыппыт. Баара суоҕа сүүс биэһинчэ эрэ киһи олох Тоох, аа ону тибиппитэ ардах түһэ турар этэ, өссө бырааһынньык саҕалана илик этэ, ол иһин биһи хата дьолбутугар музейдар үлэлиир буоланнар бу э икки э музейы көрдүбүт. Бастакыбыт буолаанан Илья Жансугуров диэн суруйааччы уонна то бу Казахстан суруйааччыларын туһунан музейга сылдьыбыт. Манна то олох-дьаһах туһунан көрөн уонна то литератураны кытта билсиһиппит. Онтон иккис музейбыт краеведческай этэ, бу талбыкаргаан туһунан тириһинэй оҕус экспонаттар бааллар этэ, кыыллар, көтөрдөр уонна ото киэргэй этнографическай информацияны өссө көрбүппүт. Манна бу музеймын сөбүлээбитим диэн бу холобур үчүгэй баайда дьахталлар киэргэллэрин иһин туспа туруоралбыттара этэ. Ону ата кып-кыракый да буоллар сүрдээх элбэҕи кэпсиир музейдардаах этэ. Бии сахалар бу ыһыахтаах буоламмыт атын омуктар бэйэлэрин праздниктарын хайдах бэлиэтииллэрин наһаа көрүөхпүтүн баҕарабыт, олус интириэһиргиибит. Ол иһин буоллаҕына бу талбыгаргааҥҥа кэлбиппитигэр халлаан уларыйан, хомойуох иһин, туох да буолбатаҕа. бэһит уу да көрбөтөхпүт, онтукабыттан наһаа санаабытын түһэрбэтэхпит, аа бу аатар аһыахпыт дии санаабыппыт даҕаны эмиэ аһылыкпыт соччо табыллыбатаҕа, то дьоннор үрдээн бэлэмнэммиттэр этэ даҕаны, халлаан олус тымныйбыта, дьон эргэ тарҕаһаннар, ото үксэ бу наурыһы бэйэлэрин дьиэ кэргэннэрин иһигэр бэлиэтээбиттэрэ. Кэпсэхпин баарыбын талдыкаргаан туһунан. Бу мин көрдөхпүнэн уонна өссө аахпыппынан дьэ дьиҥнээхтии олох э спортивнай куорат аатын э тутан сылдьар эбит. Миигин баалаамаҥ бу сырыыга үксэ массыынаттан олорон устубутум. А халлаан олус тымныы этэ, ардахтаах этэ. Онотоҕолор кытта сылдьарга онно ыарахаттардан буолар. Талдыкаргааны э спортивнай куорат диэн ааттыыллар, сөп? Ону тэҥэ Талдыкаргааҥҥа бу икки ураты э дьиэлэр бааллар: дворецтар дьиҥнээх, олус кэрэ хатыламмыт дворецтар. Эм манна биир өттүтүгэр бу ЛСВ икки диэн маҕаһыын баар, онтон бииригэр КФС. Тоҕо маннык кыһыл баһайы маҕаһыыннары туппуттарай ама дуу диэн дьон ыйыталаһар этэ, сөҕөр этэ. Аа дьиҥинэн буоллаҕына бу той ханааллар. Казахтар олус сөбүлүүллэр бырааһынньыкталарын, элбэх аймахтарын урууларын ыҥыраннар аа той ханаа диэн ол банкетный зааллар. Онно билигин маннык банкетный зааллар Казахстаҥҥа кэллэххитинэ элбэхтик көрүөххүт. Улахан баай, кучук баай, баҕайы киэргэтиилээх. дьиэлэр бааллар, ону сорохторун айатаннар, тобуһулуур маҕаһыыҥҥа арендалаан саҕалаабыттар эбит. Олус дьикти, олус интэриэһинэй, күдьэх ханна эрэ гостиная дворга сылдьар курдук Москваҕа эбэтэр Италияҕа ханна эрэ Венецианскай церковька киирбит курдук дворецка интэриэһинэй баайа тугу имбир куорат уратыта буоллаҕа дии онон манна олорор дьоннор кырдьык ол аата бу кэрэни сэргииллэр эбит кэрэхсииллэр эбит диэн эмиэ быһаарар. Олус кэрэ Бу иккис дворецпыт KFC это бары билэллэрэ буолуо, аа били түргэнник буһар аһал аһык аа кафе этэ. Бута соччотун эмиэ кыдьык олус кэрэ көстүүлээх, ханнык стилэ эбитэ буоллар Броккаро каково диир курдук онтон ис-иһигэр ото а, франшиза ирдэбилинэн то барыта а, аан дойдуга баар буоларын курдук аныгылыы стиллээх. Ол да буоллар дьоннор таһын биир астына-астына сылдьаллар. Эмиэ казахты стилистикалаах ааттар бу суругунан бичигинэн бу эмиэ достопримечательность дииллэр кылдык аргааҥҥа онно биһи көрөн ааспыппыт. Кылдыкаргаан олус ыраас, чөккө, хайда эрэ олус уютнай куорат диэн биһи көрдүбүт. Манна сүүс биэһинчэ эрэ киһи олохтооҕун да иһин, хайда эрэ киэҥ-куоҥ курдук уонна олус элбэх спортивнай дьиэлэр бааллар. Аҥаардас бу сүүс биэһин тыһыынча нэһилиэнньэлээх иһиргэ биэһин биэс бассейн баар диэн аахпытым. Улахан биэс тыһыынча Оттон тахсарбыт киһи батар стадионнардаахтар, олус элбэх бу спортунан дьарыктанарга оҕолору, эдэр ыччаты, дьону, олохтоохтору угуйарга аналлаах бу кыдьыктыбырастар элбэхтэр. Бу куоракка мин өссө төннөн кэлиэм этэ дии санаатым. Халлааммыт олох ардахтаан моһуоктаабытын да иһин, биһи бу куораты сэргэ сэгэ сэҥээрдибит. Бу Элбэх тутуу барар, сайдыы бара турар, эмиэ бу туох диэххэ сөбүй, дьиҥинэн уон тохсус үйэ бүтүүтэ саҥа үөскэммит куорат буолбут сир дииллэр гынан баран, бу манна эмиэ уруккута солко суола ааһар сир эбит. Олох киэҥ, дириҥ историялаах бу айаннаан истэхпитинэ аны туман бөҕөттөө ардах да ардах биһи Алматыттан үс чаас айаннаан кэлбиппит уонна үстэн тахса чаас төттөрү дьиэбитигэр айаннаан тиийбиппит. Биир күн иһигэр бу маннык кыракый кураты көрдүбүт, биллибит диэххэ.